Yn y fideo yma, ni'n mynd i fod yn edrych ar ddefnyddio dull cynnig y gwella er mwyn datrys hafaliadau. Felly os newn ni edrych ar yr enghraifft cyntaf. Mae'r enghraifft cyntaf yn dweud o wybod fod gwerth x rhwng 2 a 3, darganfyddwch ateb ar gyfer x wedi cywbio a dy 5x tynnu 35 yw 0 i un lle degol. Felly na i ddechrau hwn trwy llunio tabl. Yn ein tabl ni mae angen fod yr colofnau ar yr ochrau yn llai o faint na'r un yn y canol, so rhywbeth fel hyn. A beth na i ysgrifennu mewn, fel penawdau pob colofn, ydy x, fan hyn, y rhyfaliad ni angen defnyddio, sef x wedi cubio plus 5x minus 35 yn hafel i 0 yn y canol, a fan hyn dwi'n mynd i roi arwydd yn mynd i fyny ac yna arwydd yn mynd i lawr. Ac mae'n dweud wrthyn ni fod gwerth x rhwng 2 a 3. So y peth cyntaf dwi'n mynd i fod yn gwneud yw amnewid 2 a 3 mewn i'r hyfaliad sydd gyda ni. na'i amnewid mewn 2. A gan fy mod i'n amnewid mewn hifaliad, pob tro dwi'n ysgrifennu 2 yn lle x, dwi'n mynd i roi e mewn cromfach. So 2 mewn cromfach, wedi cubio, adio 5, lliosi 2, tynnu 35. Ni angen fod yn haflu 0, ond yn gyntaf mae'n ni gweithio allan beth yw gwerth hwn. Mae'r cwestiwn yma pob tro'n dod lan yn uned 2, felly ni'n gallu defnyddio cyfrifiannell i'w ateb. So dwi'n mynd i defnyddio'r cyfrifiannell yma, sef un Casio, a dwi'n mynd i teipio hwn mewn yn gwmwys fel mae e fan hyn. So, yn gyntaf, ysgrifennu 2 mewn crwmfachau, a'i giwbio, Adio 5 hwnna, lliosi gyda 2, bwysig roi'r cwm fach yn mewn, ac yna tynnu 35. A mae hwn yn rhoi ateb o minus 17, felly fan hyn nawr, dwi'n mynd i ysgrifennu i fod yn hafal i minus 17. Fel ni'n gwybod, dwi angen 0. Mae minus 17 yn llai na 0 os mae fe'n rhy fach. Os mae fe'n rhy fach, dwi'n mynd i roi arwydd a mynd i lawr. Nawr, dwi'n mynd i newid mewn y rhif nesa, gan ei fod e rhwng 2 a 3, na i newid mewn 3. So, 3 wedi cubio, adio 5, lluosi 3, tynnu 35. Ac eto, maen nhw'n mynd i fod mewn cronfachau. A na gweitha allan ateb ar gyfer hwn. So os dwi'n cael gwared o hwn, a dechrau teipio mewn eto, 3 wedi cubio, adio 5, lluosi 3, tynnu 35, sy'n rhoi ateb o Sais. So na i roi'r ateb fan hyn, sef Sais. Roeddwn ni angen 0, felly gan bod Sais yn fwy na 0, dwi'n mynd i roi arwydd yn mynd i fyny. So ni'n gwybod bod 2 yn rhy fach a 3 yn rhy fawr. So mae'r ateb mynd i fod rhwng 2 a 3. Gyda'r dull yma, mae'n rhaid bod ni'n gweithio mewn ffordd synhwyrol. So, y gwerth nesa dwi'n mynd i fynd yw hanner ffordd rhwng 2 a 3. So dwi'n mynd i fynd hanner ffordd rhwng y ddau a defnyddio 2.5. So nawr dwi'n amnewid mewn 2.5

Tynnu 35 sy'n rhoi gwerth o minus 55.8. Dwi'n mynd i gwasgu'r bwtyn yma, sef S i D, i newid e i cael e allan fel digolyn. So mae'n rhoi ateb o minus 6.875. So na ysgrifennu hwn fan hyn. Minus 6.875. 7, 5. Dwi angen 0, ond fel ni'n gallu gweld, mae minus 6.875 yn llai na 0, so dwi'n mynd i roi arwydd yn mynd lawr i dynodi fod y rhy fach. Gan ei fod yn rhy fach, mae angen fi cynnyddu'r rif. So yn lle 2.5 nawr, na i cynnyddu fe ychydig er mwyn cael 2.6. A ni, newn ni weld nawr pa rif sy'n dod allan fel ateb. So os dwi'n amnewid 2.6 mewn, cofiwch roi nhw mewn cronfachau, ac yna newn ni wneud hwn ar ein cyfrifiannell ni, so 2.6 wedi cywbio,

Ni angen zero. Mae hwn yn llai na zero, so dwi'n mynd i roi arwydd yn golygu bod e rhy fach. Nawr na i cynyddu fe chydig eto i 2.7. So nawr dwi'n mynd i ymnewid mewn 2.7 i'r hyfaliad gan cofio roi rifau mewn clwmfachau.

So na i ysgrifennu'r ateb fan hyn. Minus 1.817. Roedd yn un moyn 0, roedd hwn rhyw fach, so arwydd yn mynd lawr. Nesa yn y cynnyddu fe eto. Nes, rydyn ni'n cael 2.8. So 2.8 wedi cywbio.

Fel ni'n chi gweld, mae'r ateb yma yn fwy na 0. So dwi'n nawr yn mynd i roi arwydd yn mynd i fyny. Mae'n gofyn i ni am ateb i un lle degol. Hwn nawr i'r cam fwyaf pwysig. Ni wedi gweithio mas bod 2.7 yn rhy fach a bod 2.8 yn rhy fawr. So beth dwi'n mynd i fod yn gwneud nawr yw dwi'n mynd i fynd hanner ffordd rhwng y ddau rif yma. So hanner ffordd rhwng 2.7 a 2.8, sef 2.75. A dwi'n mynd i fod yn edrych am ateb ar gyfer hwn. So cofiwch roi e eto mewn cronfachau ac yna newn ni gwirio ateb ni ar cyfrifiannell. So 2.75 wedi cubio a dio 5 lot o 2.75

Roedden ni moyn 0, so eto mae hwn yn rhy fach. Beth na i nawr yw highlighto jyst y tri arwydd ola. A dwi moyn gweld pa un yn nhw yw'r odd one out, so'r un sydd yn sefyll allan. Ni chi gweld bod 2.7, 2.75 yn mynd i lawr, am y 2.8 yw'r arwydd sy'n mynd i fyny. Gan mai 2.8 yw'r arwydd sy'n sefyll allan, yr un sy'n mynd i fyny, hwnna yw ein ateb ni. So mae rhaid i ni nawr ysgrifennu bod x yn hafal i 2.8 i 1 lle degol. A dyna wedyn yw ateb ni i un llydegol ar gyfer yr hafaliad yma. Newn ni edrych nawr ar ail enghraifft. So yn yr enghraifft yma, o wybod fod gwerth x rhwng 4 a 5, darganfyddwch ateb ar gyfer x wedi ciwbio, tynnu 3x, adio 25 yw 94, a'n gofyn am yr ateb i un lle degol. Felly yn gwmws fel wnaethon ni yn yr enghraifft cyntaf, wnawn ni nawr llunio tabl. Mae'n bwysig bod ni'n cadw'r tabl i edrych fel hyn, so bod yr colofn yn y canol yn fwy na'r lleill. So nawr, roedd e mewn penawdau pob colofn, so x, x wedi cywbio, tynnu 3x, plus 25, ydy 94. Nawr arwydd yn mynd i fyny, arwydd yn mynd lawr. Fan hyn ni'n gallu gweld mae'n hafal i 94. So ni moyn cael rhydd ni mor agos â phosib i 94. Gan fod yr ateb mynd i fod rhwng 4 a 5,

Beth yw gwerth x rhwng 4 a 5? Na wneud e eitha systematig, fe na i fynd hanner ffordd rhwng 4 a 5. So na i roi llinell newydd mewn. So ni hanner ffordd rhwng 4 a 5, sef 4.5. Ac am newid e mewn i'r ofaliad, gan cofio roi'r cronfachau. So 4.5 wedi cywbio

Eto mae'n dod mas o ffracsiwn, ond os ni'n gwasgu'r bwtyn yma, SD, mae newidau i fod yn digolyn. So 102.625. So 102.625. Ni angen 94, felly mae hwn yn rhy fawr. Felly nawr mae rhaid i fi mynd lawr

Ond mae gyda ni rif sy'n fwy. Felly mae angen ni nawr mynd lawr unwaith eto i 4.3. So newid mewn 4.3. A newn ni teipo hwn nawr mewn ar ein cyfrifiannell.

607, a mae hwn yn llai na 94, so mae'r arrow ddim yn ei fynd lawr. Hwn nawr i'r cam fwyaf pwysig, ni a'n gwirio os mae 4.4 neu 4.3 yw'r ateb. So ewn ni hanner ffordd rhwng y ddau, sef 4.35. A nawn ni am newid y gwerth yma wedyn mewn i'r hyfaliad. A nawr mae'n teipio fe'r cyfriannell.

26285 Ni angen 94, mae'r gwerth yma yn 94.262875, just bach yn fwy na 94. So mae'n rhaid bod arwydd ni yn mynd i fyny. A nawr dwi angen gwirio y tebion sydd gyda fi. So na edrych ar y tri arwydd olaf. a na i highlight nhw. A dwi'n mynd i edrych am yr un sydd yn odd one out. Dwi'n gallu gweld mae 4.4 yn mynd i fyny, 4.35 yn mynd i fyny, ond mae 4.3 yn mynd i lawr. So gan ei fod e'n mynd lawr, hwn sy'n sefyll allan fel yr odd one out, felly x